Фәрит Таишев, эшмәкәр, продюсер. Белмим, нигә сине шулай керәшеннәр ярата микән? Нык яратып алкышладылар. Шулай ук артист, әйдә, Данир Сабиров. Мин бит әзерләдем тагын яңаны. Данир. Данир, артист, пародист, юморист, культурист, таксист. Рифмалар шәп. Ну, без барыбыз да таксист. Гаиләне йөртәсең бит. Значит, таксист. Данир Сабиров! ТНВ каналы алып баручысы Айвас радиосы телеграм каналын булдыручысы Айвас Садыров! Җырчы, дүрт бала әнисе, Ул точно Рамиль Агдеев түгел. Блогер Лилия Хайруллина! Хәмидә әйдә шаяр тапшыруның җитәкчесе. Яраткан жюри әгъзабыз. Рамиль Агдеев! Тәк, ә, жюри белән таныштык, токымнар белән таныштык. Зал, сез мындамы? Мында, о, карагыз әле нинди шәп зал бүген. Тәк, ә, уенны башларга да була. Әмма дә ләкин безнең традиция бар шундый, име? Ул, ә, бу сүзләрсез без берничек тә башлый алмыйбыз. Такымнар, без булдырабыз! Рәхмәт! Алга һәм э, китәбез э, сәхнәнең артына. Зур рәхмәт, озатам такымнарны. Э, каршы алыгыз Әлмәт этапының

Сәлам дуслар, сезнең каршыгызда анасына кайдан мәзәк командасы! Алмаз, безгә нәрсәдер җитми. Нәрсә җитми? Масса җитми, масса. Масса. Бәй, масса җитмәгәч нә алайса. Айнур, чык әйдә! Менә монда басып тор әле. Нигә? Җил шул яктан исә миңа сквозняк ярамый. Кара әле нинди чибәркәй. Минем кыз булырсың. Юк, мин теләмим. Ә бер кыз да минем кыз булырга теләмәде. Алмаз, кара әле. Хәзер нәрсә эшлибез соң бу халык белән? Нәрсә эшлибез, нәрсә эшлибез? Башлыйбыз! Дуслар, күз алдына китерегез төзелештә булган хәл.

Сак булыгыз, кирпечләр! Төшләремә Керәле бер Азнакайда бандитларга да җиңел түгел. Эй, абый, эй, тукта әле! Нәрсә, җегетләр, проблем бар инде? Юк, гафу итегез. Стоять! Килегез монда. Тәк, син, бәр моны. Ничек инде? Бәр дидем. Син аны бәр. Син аны. Ә хәзер бер туктаусыз. Так, стоп. Кызык түгел. Так, син давай убаны. Ничек инде? Уп дидем. Син аны үп. Син аны хәзер бер туктаусыз. Ә хәзер әйдәгез мәхәббәттән нәфрәткә бер адым. Ансы ничек була инде тагын? Үбәсең, бәрәсең, үбәсең, бәрәсең. Әле? Ай, абый, эләктеңме? Үбегез аны! Дуслар, сезнең каршыгызда Азнакайдан мәзәк командасы булды. Дуслар, уйның азагында шуны әйтәсе килә. Әйдә шаяртта мәзәк булырга тиеш. Рәхмәт! Рәхмәт Азнакай, мәзәк! Мәзәк булдымы? Мәзәк булды, алкышлар, рәхмәт аларга. Тәк, э, алар беренче тапкыр. Сез әйдә, күрсәтегез смайларыгызны. Алар белмиләр бит. Менә! Молодец, Рамиль. Рамиль көлә. Э, безнең көлә Фәрит. Э, безнең... Так, безнең... Көлә Лилия Хайруллина, Лилия. Хәм көлә Данир Елмая Айваз. Шәп, шәп булды бу, шәп булды бу. Дүрт көлә торган смайл хәм бер елмая торган. Ярый рәхмәт! Рәхмәт Азнакай! Озатам! Әйдә шаяр тарихында беренче тапкыр бугай бу бу хәл. Әйме? Бер сүз дә булмады. Ә, ярый, ә, дәвам итәбез. Безнең партнерларны укыйм, сез алкышлыйсыз, рәхмәт әйтәбез.

Хәерле кичләр! Сезнең каршыгызда медиклар! Әйдә, шаярт ул куркыныч уен, шуңа без монда медиклар кирәк дип уйладык. И киттек! Бер елмайчы сылукай, бер елмай, бер елмай, синең серле елмаюың җанга май, җанга май. Күз алдына китерегез даруханәдә булган хәл. Исәнмесез, доктор рецепт язган иде. Исәнмесез. Мин бит монда бер нәрсә дә аңламыйм. Чә, сез аңламагач кем аңларга тиеш инде аны? Доктор, исәнмесез? Сезнең язуыгызны монда аңламадылар. Голосовой гына яздырып җибәрегез әле. Сәлам, сәлам. Ничек аңламыйсыз инде? Монда акка кара белән язылган бит.

Анарда бит плов казаны кайный! Тәк. О, Фәрит Таишев, сезгә сораулар юк, сездә барсы да бик яхшы. Ләкин сезне уролог консультациягә озып куйган. Сезнең дүрт балагыз бар. Консультация сорый, мастер-класс алам ди. Сезнең каршыгызда Казан медицина көллияте иде. Рәхмәт! Бер елмайчы сылукай, бер елмай, бер елмай сылукай. Әйдәгез, әйдәгез, җиткерәк, җиткерәк. Боерык, алкышлыйбыз, әйе. Медиклар, медиклар, яратам. Шундый матур исем, такымның исеме. Елмая Рамил, елмая Фәрит. Елмая Лилия. Моң сулана безнең Айваз һәм уйлана, икеләнә хәзер. Күле! Врачларга каршы бармыйм әле. Так. Шаккаттырдың. Шаккаттырдың. Димәк, өч елмая торган смайл, бер көлә торган һәм бер моңсу смайл. Айбас. Шунысы гаҗәп, менә сез фестивальдә бик әйбәт чыгыш ясаган идегез. Әле мин хәтерлим, сез Казан лигасында да бик әйбәт чыгыш ясадыгыз. Шуңа мин күпне көттем сездән. Гаҗәп, сез күпне булдыра аласыз, шуңа күрә сезгә зур өмет, ышаныч, иптәшләр. Рәхмәт Айваз, рәхмәт жюри әгъзаләренә, рәхмәт Яратам такымына. Зур рәхмәт сезгә, озатабыз. Әйе. Киләсе такым Казаннан, шулай ук Казаннан, Һади Такташ исемендәге 27 нче татар гимназиясеннән Теге ни такымы. Каршы алыгыз! Мин сезне игълан итмим дә, просто минем бер генә соравы бар. Инде ничә ел уйныйсыз? Бер генә сорау борчый, мине генә түгел ул, телевизор караучыларны да борчыйдыр. Теге ни? Нәрсә ул? Теге инде, теге ни? Нәрсә? Теге инде, теге. Ну, теге аңладыгыздыр бит. Комментарийларда языгыз, аңладыгызмы, юкмы? Тагын бирим ул сорауны аларга, юкмы? Яра, рәхмәтләрегезне әйтегез, әйдәгез. Рәхмәтләребезне белдерәбез үзебезнең гимназиянең директорына Хөснетдинова Люция Хадиевнага һәм безнең бик яраткан җитәкчебезгә Ахатова Лия Морисонага. Зур рәхмәт барыгызга да. Әйдәгез, алга! Алга! Әйдә, шаян! Камыр чулпан залы! Сезнең каршыгызда Тегени командасы! Ниһаять, без әйдә шаярта! Руслан, син нишлисең? Ник сайлаулар үтте бит, мә тавыш бирәм. Сиңа унсигез юк бит әле. Ә, зато тавышым бар.

Официант, су китерегез әле. Үзен алып кил. Сез бүген эшлисезме, юкмы? Эшләмәсәгез мин сезгә түләмим. Без болай да түләп кердек. Давай, Нурминский! Ә сез беләсезме? Элвин Грей Каракалпакстанда атказанган артисты исемен алган. Ничек алды ул аны? Менә карагыз! Безгә исемнәр кирәк түгел. Алар бездә болай да бар.

Сезнең каршыгыз да теге ник алмас иде! Рәхмәт! Теге ни? О-о, о-о! Дүрт көлә торган смайл күтәр... Һәм бер елмая торган... Лилия Хәйруллина! Лилия, әйдә. Ә миңа бик ошады. Энергетика бик шәп сизелеп тора. Уянып киттек. Тем более монда дүрт бала име. Һәм бик актуаль э, темаларга мәзәкләр ясаганнар. Шуңа күрә миңа бик ошады. Рәхмәт Лилия, Лилия Хайруллин. Так, э, рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт тегеди. Әйдәгез, озатабыз, озатабыз сезне. Нәбит, бөтен мәктәп монда җыелган. Так, э, Гадәттәгечә экранга карыйбыз. Безнең Телеграм каналга язылыгыз. Әйдә, шаярт! Уеннар, Татар лигасын, гомумән Татар лигасын, татар юморын яраткан кешеләр өчен бу Телеграм канал. Тулы тапшырулар, кыска өзекләр, афишалар, хәбәрләр, приколлар, барысы да монда булачак. QR-код экранда. Язылыгыз. Все, рәхмәт, рәхмәт сезгә. Ә без дәвам итәбез. Э, киләсе такым безнекеләр дип атала. Беләсезме кайдан алар? Чирмешәннән. Сәлам, дуслар! Сезнең алда безнекеләр. Чирмешәннең Ч хәрефе. Амбассадорлары. Чынлапмы? Чып-чын. Каршы алыгыз, микрофон белән туган. Чирмешән районының главасының абысының сеңлесенең апасының җизнисенең туен алып барган Ринат Гарифуллин үзе. Хәерле кич, дуслар, барыгызга да сәлам! Бүген без матур гына бер бәйрәм эшләп киләбез. Менә минем белән бергә Данир Сабиров та әнә ул, күрәсең, менә шунда утыра. Данир, былга әле кулыңны! Әйе, менә бик әйбәт егет, белә ул мине, шуңа күрә эшлибез без бергә, бик зур рәхмәт! Ринат, син монда нишләп йөрисең? Соң нишләп йөрим? Ша, әйдә Шаярны ТНВ каналында күрсәтәләр, үземне рекламировать итәргә килдем, нәрсә әллә, Айваз, юкка гына йөриме? Менә һәрбер районнарда була бит шундый актив егетләр, туйлар, юбилейлар алып бара торган, менә шул инде ул. Ә, кадерле тамашачылар, әйдәгез әле барыбыз да ун кулларыбызны күтәрәбез хәзер. Менә шулай, әйдәгез, әйдә, әйдә, оялып тормыйбыз. Бик әйбәт, бик әйбәт. Хәзер көтегез, яме, ике генә секунд. Пост. Ренат Гарифуллинны тамада итеп, барысы да сайлый. Рәхмәт бик зур, ә хәзер тәнәфес. Очрашуларга хәлле, яме.

Карагыз әле, кара! Рөстәм Минеханов Казанга кайта! Эй, Танда, пускай тәп-тәп не делают! Ишетте бугай. Ник алай дисең? Безнең якка таба оча. Качыгыз! Бер кичне Фәрит Таишев белән Илдар Хакимов күрештеләр. Сәлам. Сәлам. Сине ишек чыгардылар. Йоклаттым. Фәрит! Булмады иртә, күршебез киттем. Фәрит бит син бар. Авылга, авылга, шәһәрдән каерга, авылга, авылга, тынычлык табырга, авылга, авылга, табигать янына. Авылда сайлаулар ничегрәк уза икән? Алло. Гөлнар, минем өчен сойларсың әле, яме? Сыерым бозаулый бит. Без проблем. Исәнмесез, миңа да бланк бирегез әле. Синең өчен әниең сайлап китте бит инде. Ә кемнеке сайланмаган? Ой, мә, Нәҗип абыйыңныкы. Мә, Сабитныкы. Әмма абыйсын бар килеп йөрми инде ул. Ашыкма, анда кеше бар. Так, монысын калдырам, боларын алам. Мин гаепле түгел, монда озон да бар. Ә ахырдан инде шуны да әйтәсе килә. Күптән түгел Әлмәттә чыгыш ясады мод. Ә безнекеләр жмот. Вот. Сезнең өчен безнекеләр. Я куш саву, менә китәм инде, китәм синең зәңгәр, синең зәңгәр күзләреңнән. Монда мин бит, монда килмәгез. Әйдәгез алкышлыйбыз! Молодцы, әфәрин! Афәрин! Кермешән, безнекеләр! Мишәрләр монда бармы? Алар да мишәрләр бит. Хәтта булсалар да, карагыз әле. Моңарчы юк иде анда. Ә сез беренче э, беренче концертта булмадыгыз, димме? Бул, а нигә басмадыгыз? Потому что Чирмешәннәр булмады, дөрес. Ярый, рәхмәт, э, рәхмәт э, безнекеләр, рәхмәт э, мишәрләр. Жюри әгъзалары, сездән Смайллар сездән нәтиҗә, чыгышның ниндидер нәтиҗәсе. Көлә, Фәрид көлә, Рамил көлә, Лилия. Һәм елмаялар, елмаялар э, Данир белән Айвас. Рәхмәт. Әйтер сүзегез булса, сез микрофонны алыгыз, мин Всё, рәхмәт! Рәхмәт жюри әгъзаләренә, рәхмәт сезгә, безнекеләр! Озатабыз. Дәвам итәбез. Зал, теге, әллә йоклап киттегез инде. Дәвам итәбезме? Әйдәгез, көчлерәк алкышлар, уянабыз! Уянабыз, уянабыз. Киләсе такым, Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтыннан Дилүс улы такымы. Каршы алыгыз! Бу дөньяга Дуровка караганда күбрәк бала китергән. Ул юк диде, шуңа күрә Бурак Әчевитне чакырырга булдылар. Аш вакытында муллалар да аның янында якынрак утырырга тели. Дилүс улы, исәнмесез! Без барысын да син теләгәнчә әзерләдек. Ладно, ладно, мәгез фатир ачкычым. Нәрсәгә генә әзер түгел бер икесе аркасында общежитиесез калган студентлар. Барыгызга да сәлам, минем исемем Дилияр һәм мин Татфактан. Әйе, мин бер үзем чыгыш ясыйм. Чөнки минем командага постель аша гына эләгеп була. Ну, күргәнегезчә, мин әле бер үзем, Менә сиңа мә, Татфактан да укытучылар килгән икән. Әйе, әйе, мин гомер буе бер үзем. Менә бу мин мәктәптә. Әйе, менә бу мин Рамил Закировның концертында. Юк, бу ялгышлык түгел, аның концертларына чынлап та кеше йөрми. Хәзер телеграм-ботлар бик популяр. Ул телеграм-ботлар миндә дә бар, менә! Әйе, мин әле монда да бераз акча эшлим. Менә күптән түгел сайлаулар узды. Миңа калса, ул сайлауларда безнең әкият персонажлары да баллотироваться итә алырлар иде. Менә! Былтыр! Былтыр сөйләгәнне быел сорамагыз. Менә! Сыр тотмас үрдәк! Миңа ышана аласыз, сүз бирәм. Менә, кәҗә белән сарык, баш белән җавап бирәбез. Миңа калса, мондый кандидатлар булса, сайлауларга да кешеләр йөрерләр иде. Гомумән алганда. Туктале, Дилиәк. Менә бу ачкычлар безгә ярамады. Ну, конечно, ярамады, чөнки шу- шоуда Дилүс улы белән фатир эзлибез. Ух, ничек мин аларны эләктердем, ә? Так, э, менә син, менә син Рамил Агдеевка барасыз. Өенә түгел, Шалт Мөхәммәтҗанга анда кешеләр җитми. Әйдәгез, Айваз Садыровка. Яме ул хәзер, ну, бераз саклан, ну, сакланыгыз, яме ул хәзер радиодан киткәч тәртипсез. Менә туктале, булды да инде. Туктале. Ә Лилия Хайруллинага кем бара соң? Син нәрсә? Миңа да кайдыр кунасы бар бит. Ә соңыннан нәрсә әйтәсем килгән иде, сезнең алдыгызда гений, миллиардер, плейбой, филантроп, риэлтор, мастодонт иде. Ну, списокта тагын нәрсәләр җитмәде, үзегез уйлагыз. Рәхмәт. Син үзгәрә аласың. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әле ясасаң бер хата, син үзгәрә аласың. Килү суы! Татфак. Татфак монда бармы? Монда кунасыз да? Монда гына куныгыз инде. Так, э, Рамиль. Сорап та тормады сразу. Күлә Рамиль, Күлә Фәрид, Күлә Лилия. Бу стандартный баш, башлана, стандартный шулай. О! Барысы да күлә. Хәтта Данир белән Айваз да күлде. Шыннан да күлдерттем ул сине, Айваз. Э, или нәрсә булды? көлдертте. Ник дигәндә, гомумән менә Делиярның аның үзенчәлеге шунда, аның плотность зур. Ул аның шаяруы күп дигәндә 30 секунд эчендә тормышка аша. Калганнарның ничектер әзерлек бар, калганнарның хәтта миниатюраның ахырына кадәр күпмедер көтеп утырырга кирәк. Әле килеп чыкмаска мөмкин. Ә Делиярның аның менә 30 секунд эчендә бер шаяру, ике шаяру, өч шаяру һәм шул рәвештә ул тонуста тота. Чыннан да менә әзрәк кенә Инде йокыга тала башлаган тамашачылар да жюриларда уянып киткән кебек булды. Дилиар э, яхшы уен һәм яхшы темп күрсәтте. Молодец. Ләкин син әле күпне булдыра аласың. Миңа калса, синең стратегиядер алга таба син көчне тагы да, тагы да нәкъ чын спортчылар кебек үстерерсең. Уңышлар сиңа. Рәхмәт, жюри әгъзаләре! Рәхмәт сезгә, тамашачы! Дилү сула! Хәм! Хәм! Хәм! Хәм! Бүгенге сәламләү бәйгесен тәмамлый. Легендар такым, легендар такым, Крәшеннәр җыелма такымы! Каршы алыгыз!

Легендар җырларны килде китте сүзләрегез белән бозмагыз инде, пожалуйста, ә? Ы? Сәхнәдә керәшеннәр. Ну, керәшеннәр без теге три мушкетера кебек. Атос, Портос, Арамис. Минлия Морис. Точно, точно, точно. Дуслар, шундый сүз йөри. Имештер, керәшеннәрне район главасы тарта, аларны сөйрәп бара, хәтта жюриләр белән дә сөйләшкән дип. Дуслар, конкретно әйтегез әле, кайсы район главасы ул? Үзебезнең дә беләсе кидәеп килә бит. Э. Вот именно. Без бит әйдә шаяртның иң җырлы тран командасы. Берәр җыр бармы соң? Бар ул. Җырла. Җәйге отпуск турында.

Хәзер кәефеңне күтәрәбез без синең. Киттек! Калтырап интеккән кеше врачка килгән. Исәнмесез, доктор. Исәнмесез. Шушы кулны төзәтергә кирәк инде, әйеме? Юк, бу минем хомяк дал бит торган. Монсы белән нормально. Менә монсын карарга иде. Әллә нәрсә эшли шунда, доктор, а? Күбегез белмидер, Салават Фатхетдинов уколлардан курка. Күз алдына китерегез, Салават абый укол ясады. Точно авыртмыймы? Точно, точно. Юк, юк, тукта, ашыкма. Әйдә, беренче Альфредка ясап карыйк, потом карарбыз. Без аңа сигезне ясадык бит, менә йоклап та киткән. Да? Ну ладно. Обеззараживать итим әле башта. Аракы что ли? Әйе, спирт. Юк, юк, юк, аракы кирәк түгел. Аракыдан туктадым. Әзрәк организмда ял иттерә кирәк. Виски давай. Нинди виски инде Салават абый, ә? Тукта, тукта, тукта. Бу мунчага керергә ярыймы? Әйе, ярый. Ә, ә, ә сауныга? Ярый, ярый. Ә чабынырга ярыймы соң? Ярый дидем бит инде. Теге мунчага кереп, өсте мунчага чабынып, ышкынып утырырга була, әйеме? Ну ничә тапкыр кабатларга була инде, Салават абый? Ярый! Йоп, елдайык. Альфред, мә, тут, если что, самооборона дирсек. Самооборона, давай!

Керәшеннәр! Керәшеннәр ул бит инде бренд. Бренд дип әйтергә була, әйеме? Бер керәшеннәрне барысы да белә. Так, әйдәгез күчәбез нәтиҗәләргә. Көлә Рамил, э, көлә Фәрид, көлә Лилия. Көләләр барысы да, барысы да көлә торган смайл күтәрделәр. Зур рәхмәт. Э, әйтәсе сүзегез бармы? Или күчәбезме икенче бәйгегә? Фәрид. Бик кызык, бик күңелле, бик шундый көчле чыгыш имән. Миңа бик шады. Әле бит э,

Киттек! Әйдәгез башлыйбыз. Гадәттәгечә безнең Фәриттән башлыйбыз, дим. Теге уенда да Фәрит башлады бугай. Фәрит Тәешев! Әйдә. Әйдәгез, минем иң яраткан җырчымның, Ландыш Нигъмәтҗановның җырын дәвам итегез. Тем более ул якында гына утыра. Әйе, әйе. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Конечно синдә, конечно синдә, миндә гаеп булмас бит инде. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? TMTV-га яңа җырчылар килерме? Так, яратам, тагын бер тапкыр. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Белмим, үзе күрсәтер инде. Рәхмәт! Э, рәхмәт такымнарга. Әйдәгез. Э, рәхмәт, Фәрит. Дәвам итәбез. Кем безнең? Э, ну, Рәмил, синме? Лилия? Айваз? Айда Айваз? Может. Әйдәгез. Айваз Садыров! Әйдә Айваз. Безнең яраткан YouTube-ның тизлеге Кимегәннән кими, беренче каналны да хәзер каравы читенә иде. Бер төркем блогерлар ютубны ябып куйсалар, кая барырлар, нәрсә эшләрләр? Бик әйбәт булыр иде, бик әйбәт булыр иде. Теләсә нинди рекламалар булмас иде анда. Медиклар яратам. Ютуб җан тәслим кылса, блогерлар нишләр? Блогерлар ладно, ә без кешене ничек итә, ничек итәбез аннары? Менә бу әйбәт, әйбәт. Крәшеннәр. Рәсәйдә ютубны япсалар блогерлар нишләр? Белмим, крәшеннәр шәм куяр. Рәхмәт, керәшеннәр, туктатабыз э, җавапларны. Так, э, рәхмәт, Лилия, без күчәбез. Рамиль, Рамиль Агдеев. Да, хәерле кич. Тагын бер тапкыр менә шундый уй башка килде. Менә безнең мишәрләр Чүпрәледән килделәр, әйме? Ул Татарстанның бер ягы. Чирмешәннән мишәрләр килде. Татарстанның икенче ягы вообще. Һәм инде шундый сорау туды. А мишәрләр алар кайдан барлыкка килде вообще? Мишәрләр каян барлыкка килде? Рамиль, ну без крашеннар белән не разобрались әле монда. Сез мишәрләр, мишәрләр. Яхшы. Там-там-тарарам.

Бирегез әле, зинхар өчен. Күп утырдыгыз, күп карадыгыз, бер сүз дә бирмәделәр. Сөйләшегез, әйтегез безгә. Сорау бирегез. Ландыш Нигматҗанова. Хәерле кичләр. Чыннан да бер идея туды. Бер мине бер сорау гына борчый. Ничәп Фәрит жюрида утыра, ә мин юк? Нишләп Фәрит жюрида уктыра, ә Ландыш юк? Нишләп Фәрит жюрида утыра, ә мин юк? Потому что сез хәзер басып торасыз. Рәхмәт, керәшеннәр, безнекеләр. Чирмешән. Нишләп Фәрит жюрида утыра, ә мин юк?

Такымнарны атыйм, сез бер адым алга ясагыз, ярыймы? Тәк, башлыйбыз. Казан медицина көллияте Яратам такымы. Тәк, 3 елмая торган смайл, 1 көлә торган смайл, 4 елмая торган смайл. Димәк, 4 елмая торган смайл һәм 1 көлә торган. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Крәшеннәр. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрә. Тегени. Тегени. Рамиль көлә, Лилия көлә, елмая Фәрит. Елмая Айваз, димәк, һәм көлә Данир. Өч көлә торган смайл һәм ике елмая торган. Тәк, Азнакай, мәзәк. Э, Айваз елмая, елмая Рамил, елмая Лилия, елмая Фәрид һәм көлә Данир. Бер көлә торган һәм дүрт елмая торган смайл. Һәм инде э, безнең, ә, һәм инде түгел, икәү бит әле, ике команда, ике токым. Ширмешәннән безнекеләр токымы.

Зур рәхмәт. Хәзерге вакытта безнең счетный комиссия счетлый балларны, нәтиҗәләрне белер алдыннан, игълан итер алдыннан сезгә сүз кем башлый? Юк, сез микрофонны алыгыз, мин Фәрит Таишев. Әйе, мин жюри әгъзалары арасында иң яшь

Бик зур рәхмәт сезгә һәм дә инде менә оештыручыларга да, тамашачыларга да бик зур рәхмәт һәм дә инде калган жюри әгъзаларына. Сезгә дә, иптәшләр, сез молодцы. Рәхмәт сезгә бик зур, барыгыз да. Рәхмәт, Фәрит. Син теге саубуллашкан сыман. Рәхмәт, менә куйдым. Барыгыз, барыгыз, сау булыгыз, барыгызга да сәлам. Рамил Агдиев! А, юк, юк. Әйдә, Рамил, Рамил Агдиев! Так. Э, бу юлы, бу юлы, э, ну, авыррак булды сыман тәмәрес. Э, ләкин барыбер көлке моментлар булды. Дилияр һәм инде керәшеннәр үзләренең тәҗрибәсен күрсәттеләр, әдәк сакышты командаларга. Лилия Хайруллина. Шулай барыгыз да ашыйсыз, тик менә бераз җитмәгән җирләр бар, тырышырга кирәк. Гел яхшы балалар гына куеп булмый бит инде. Алга барырга максат булырга тиеш, мотивация булырга тиеш. Бераз, бераз тагын тартырсагыз, бөтенегезгә шушындый елмаюлар куербыз киләсе тапкыр. Бик зур рәхмәт, бик кызыклы, мин шундый, миңа шундый рәхәт сезгә карап утырырга, көлеп, кәефләрне күтәрәсез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Лилия Хәйруллина. Дәвам итәбез. Данир. Данир. Данир Сабиров. Сүз юк инде, шарланган инде керәшеннәр һәм менә Дилүс малае булдымы әле? Әйе, улы. Калганнарга инде әле тагын да, ну, хәр уен ул үзенекен таләп итә бу. Уен дәвам итәме әле монда, нәрсә? Разминка да ул, ие. Үзенең дөньясында. Ие, ие. Ул хәзер монда түгел. Шуңа күрә, ну, аерым аларның әзерлекләре һәм көчле икәннәре аерылып торды. Шуңа күрә калган, сез әйтмешли, такымнарга да телим инде тагын да яхшы Дәрәҗәләр алырга. Алар кебек менә. Рәхмәт, Данир. Рәхмәт, Данир. Айваз Садыров. Беренчедән, тамашачыларга зур рәхмәт, сабыр булып утырганыгыз өчен, чөнки сез булмасагыз, командага былай да кыен инде чыгыш ясарга. Менә сезнең энергетика, сезнең алкышлар аларны дәртләндереп җибәрә. Нинди гадәт соң бу егетне? Мин сөйли башлагач, керә дә китә, керә дә китә, керә дә китә. Нәрсә әйтәсе килә? Чыннан да, Әйдә шаярт, ул шундый гаҗәеп уен. Менә уен яңа сезон башланганда, гомумән ниндидер ставкалар ясый башласаң, бу команда отыр кебек, икенче команда отыр кебек. Ләкин шуның белән дә кызык һәм күңелле, анда көтелмәгән булырга мөмкин нәтиҗәләр гомумән. Финалга чыкканда тагы да кызыклы ярыш, тагы да кызыклы интригалар. Шуңа күрә әле нәрсәдер әйтергә, алдан нәрсәдер фаразларга иртәрәк. Барыгызга да зур уңышлар. Әле сезон башланып кына китә. Сезон уңышлы башланды, әйдәгез безгә шәп уен күрсәтегез шушы сезон буе. Зур рәхмәт барыгызга да. Ура! Айваз, сөйлә, сөйлә пока, сөйлә, сөйлә тагын. Әз генә сөйлә. А, все, кирәк түгел, рәхмәт. Рәхмәт, Айваз Садыров! Тәк, нәтиҗәләргә күчәбезме? Әйдәгез күчәбез! Бишенче урын! Бишенче урын ул Үтә димәк. Бишенче урын. Ә, Бишенче урынны яуладылар Казан медицина көллияте Яратам такымы. Алкышлар аларга зур рәхмәт. Бик шәп чыгыш ясадылар бүген. Дүртенче урын. Дүртенче урында безнең Чирмешәннән безнекеләр такымы! Так, дүртенче урын. Котлыйм! Әйе, котлыйм сезне, кара. Сез үттегез. Өченче урын. Азнакай, мәзәк! Икенче урын. Икенче урында безнең тегени! Теге ни, менә бит. Котлыйм аларны да. Һәм инде беренче урынны яулап, туп-туры чирек финалга Дилүс улы һәм Крәшеннәр такымы. Әйе, дуслар, зур рәхмәт сезгә. Шуның белән безнең икенче уеныбыз, икенче концертыбыз тәмам. Килгәнегез өчен, караганыгыз өчен, көлгәнегез өчен.